Sangha mawi tak tak leh dangdai tak tak man tlawm deuh an zawrhna Sara Aquarium-a hmanni chu sangha ka lei laiin mi pakhat Pu Lian Kunga, IAS a nia, Bihar-ah khuan Principal Secretary hna a chelh mek a ni. Chu chuan sangha rawn lei ve hlauh mai a, kei chuan zah tak maiin Pu Lian Kung tunlai Aizawl a awm lai ni maw? ka lo ti bawrh bawrh a, ani chuan ni e, hei kar khat ka rawn chawl dawn a ni, ni min piah khan ka lo haw chho lawk a ni, a ti a. A sawi zelnah chuan. Bihar-ah chuan kan siam khuan hna duh lutuk a, zan dar sarih ah te pawh office ah te hian kan la thu thin a, dar sarih hma lama kan haw hi awm mang lo re re a, ka rawn hahchawl a ni, a ti a. Kan hring a Bihar chu an Chief Minister chu Nitish Kumar a ni a, chutiang chuan hna a duh em em mai an ti a, hna an lo thawk nasa em em mai a ni. Tah chuan ka ngaihtuahna a kal thui khawp mai a. Keini Pathian ringtu intite ramah hian an ni te chu ringlo an ni, amaherawh chu an khawvel hnathawhna, an kut hnathawhnaah chuan thawk nasa em em a ni. Keiniah chuan kan VIP te hi molawmnaah ten kal hmana, mithi vuinaah ten kal hmana, khawi khawiah an rawn chhuak hman a ni. Office atang hian an chhuak nasa em em tih kan hria, anniah chuan molawmna an kal ve hman lo, office-ah an thu ngar ngar a, an thawk nasa a ni. Tin, Jandar sarih velah haw ve thin ta sela, kan kawngte pawh hianin tlemin traffic jam te pawh hian a zia awm phah lo maw? Kan kawngpui te zim ropui si a, office ban hun hma hmain traffic jam karah pawimawh tawkin VIP te mi motor intlar karah intlar ve lovin hmanhmawh awm fak hranin a karah te rawn inzep thin a ni a, traffic police te lu an ti hai fo thin a ni. Anmahni ti VIP tu chu mipuite kan ni tih hi an hriat loh hmel thin khawp mai. Chulam chu dah tha ta ila, nia hei inthlan te kan lo hnaih leh ta a. Dik tak chuan plan leh nan plan pawh che hrang mang lo ten mla nih kan han tum tlat mai te pawh a ni a, din tum thenkhat te hi chutiang te pawh chu an ni awm e. Chutiang a nih chuan thianpa Zokhuma pawh hian mla hi a la chuh ve lo ang tih a sawi theih miah lo a ni. Eng pawh ni sela ni e, ruahmanna fel tak nen atan in khirhkhirep tak atanga tlan chhuah tum an lo awm pawhin a awm lo lem lo ve. I hlir teh ang.

A thil te a in chhir hle mah sela a tan a ngai tho tho. Pawng sualtu nih chu misual tang ve tho te pawh in an hmu sit in an ti duh dah hle bawk. Hrawm ti hle mah sela. Chhuah ruk erawh a ngaihtuah ngai lo. A chhungril tak atang chuan tanin chu a tan a awmna tur tha ber niin a hria a. A thil sual tih zel lohna a ni a, amah siamthatna tur a ni tih a hria. Nikhat chu le. Chakkhai lamna pindan atanga lo chhuak chiah chu tang pakhat hian rawk tumin a bei thut mai. Patriela chuan a beih let a tul tih a hria. Awlsam taka tlawm dui mi a ni bik lo tih lantir a duh bawk. Mahse chu pa chuan chemin a zai hman tlat. Vengtuten thisen an hmuh hma ngeiin a enkawl vat a tul. Mark Burr-a nen an inhriat phah ta. Amah beitu a sawi duh miah lo chuan Mark-a a hneh hle a. Patling a tiin a ngai sang hle a, thian an ni zui ta nghal. Pindan khatah an awm dun ta bawk. An hun aw hnawh khahna ber chu TV a tang tlang chhuak en chu a ni a. Mahse, Lance Patria la chuan tlan chhuah duhna a nei chuang law, Mark a nen chuan jail workshop ah hna an thawk dun leh ta zel a. Tang thenkhat te pawhin an pawm chho ve ta zel a ni. Tlan chhuah lam a la ngaihtuah ngai lo. Nikhat chu le a nu hnen atangin lehkha thawn a tawng a. A pa chu damdawiinah awmin thih ngamin a dam lo tih a hria. A pa chu a thih hma ngei a hmu a, ngaihdam dih la. Tunhma a nih tur ang fapa tha tak a ni ngei tawh dawn tih hrilh a duh a ni. Pa chu a thi hma a hmuh duh chuan tlan chhuah lo chu kawng dang a awm lo. Chumi zan chuan tlan chhuah duh ve thu chu Mark-a a hrilh a. Maria, Listen man, I'm leaving, I'm busting out of here, you with me? Yeah man, I'm with you. An hna avang chuan hmanrua eng eng emaw an khawih thei a. Jail chhungah chuan hmun hrang hrangah an kal kual thei a. rin an kai hle. Chuti ni mah sela tlan chhuah mai dan chu a vang khawp. CCTV a awm thluah a ui fing an awm bawk a. Fit sawmthum vela sang bang chungah thir hling nei a la invial zui a. A chung sang atangin vengtu an awm thluah bawk. Bangalore chu tum chhin chi an ngai lo. Hnuai lam atangin chhuah dan an zawng dawn. A kum tel zel hnuaia lei verah chuan hna an thawk tawh a, vengtu erawh in an zui zel. Helin hnuai hi khawpui hnuai a kal zelin bawlhhlawh paina a pawh tih an hria. Kum sang zakua sawmriat bawr vel khan mi pakhat chu Helin hnuai kawng atang hian a lo tlan chhuak tawh a. Chu pa tih dan chu zui ve an tum dawn a. Mahse a hma a invenhimna A thu a hnih tawh zawk. Security gate zawng zawng chu vengtute hmuh lova an zai chah a ngai dawn. Lance Petriel-a chuan zan a luhthlak a tum dawn a ni. Mahse zanah chuan pindan chhunga kal hnan an ni si. Pindan chhung atanga lei hnuai luh dan a hriat phawt a ngai ngei ang. Pindan leh pindan inkara maintenance passage an tih chu a ngaihtuah chhuak a, chu lai chu midway an ti. Chu midway ah chuan tum tam tak thil chhia a lo siam tawh thin a, chu mi tang chuan in hnuai a kal thei tih a hria a, chu chu lei hnuai nena inzawl a ni. Tichuan a thluak a han sawr bing a, ruah hmanna a nei thei ta. An pindan Icel House an tih atangin an tan ang. Midway atangin in hnuai an lut thlah ang a. Chumi atang chuan lei hnuai pawh phei turin Lianverang I Cell House atanga D Cell House a lei an verh phei chuan zel hnuai lei verh zawng zawng chu an kal pawh thei vek dawn a ni. Chumi hnuah tih tur an la nei tho. Security Gate Cell House hnuai mian zai chat anga a dang an zai chat leh ang a, gate pathumna an zai chah hnuah tui chhe paihna an pawh ang a, tichuan Lamlian ten street an tia an chhuak dawn a ni. Tichuan tlanchhuah an tumna chu thu mai a ni ta lo. A taka changtir an tum ta. Mahse tui pipe fit hnih leka zau a, mel khat aia thui bawk vak a kal chu thil huphurh awm tak a la ni tho. An tan vaih chuan Sazu te ang maiin an thi der thei bawk. Tumsa ran leh duhsa vang reng ni lo pawhin mi hring rilru hi lo inthlak thei a lo ni a. Dik tak chuan dam pangngai in a ho kan ti em em mai. Kan nuihzat ang te pawh hi damlo na khir tak han tawh chuan thil hawk lo tak a lo ni a, chumi chuan a tidam thei chutiang khatiang ei chuan a dam thei an tih ang chi hi a dam pangain a an awih loh tur tak te pawh hi ti ruak ruak mai a ni a, mahni kan zinna ah mi pakhat sawi ka hriat chu sangha a ruh hrawk a tan chuan thing tuah lai hi phawrh ila a letting zawngin tuah ila a tla daih thei an ti a, chu chu a sawitu chuan keimah ngei pawn ka experience a ka ka hrawkah sangha ru tanga ka thing tuah lai peng ka phawrh a ka letling a a reh daih a ti. Chutiang te chu tang ve lo tan chuan awih awm pawh a ni lo hrim hrim a ni. Tin dam lohna han tawh chiah chuan vai mutia pakhatin hetiang hian tel a lo hnawih a chul dam thei an tih chuanin chatuan lungpui aw Krista tichhing te nei pawh hian kan pan duai duai thin tho te pawh a ni. Damna kha kan duh em em mai ni. Chutiang chuan Lance Betuella pawh hi a tirah chuanin ni e, he Indiana State Prison-ah hian kum sawm pathum a tang tawh a, Kum sawmthum dang hla tang leh tur a ni a, hmeichhe pawng sual avanga tang a ni a, chutah chuan a thil tih sual a a inchhir a, court ina a chunga rorelna a chunga court rorelna kha a pawm thlap mai a ni, a inchhir em em a ni amah pawh, amah erawhchu tlan chhuah tumna kha a nei chuang lo, a tan hun kha tha deuha tin tlak a duh a ni. Heta hmunah hian mi sanghnih zahnih an tang a ni a, tunah hian Indiana State Prison ah hian a tam ber te hi chu tualtha an finfiah tawh, convict an ni, thil an ti sual ngei tih finfiah tawh te an ni a, mi boruak pui pui te an ni a, chung zingah chuan. Len se pawh hi an tang ve a ni a, thla tan inah khan a tan hun kha tling tlak a, nunphung pa ngai zawh a, mi tha tak nih kha a tum ve tawh em em mai ni. Amaherawh chu a pa damlohna khan rilru a thlak sak tlat mai, a pa damlohna in a rawn ko tlat mai. Chuvang chuan tlan chhuah tum ngai reng reng lo a khan tlan chhuah duhna a lo nei ve ta a ni a, a pa damlo kha thih hma ngei a hmuh kha duh tlat mai ni. Chutih ni lo se, A hmain chhuah tumna hi nei ngai lo reng reng. A nu leh Khathunan hmu a, a pa dam lo, thing a min a na, damdawiinah a awm tih hriat chiah khan a pa hmuh kha a duh ta. Chuvangin a rilru kha thlak sakin a lo awm ta a, Khatanin atanga tlan chhuah kha a lo tum ve ta a ni. Engtin nge a khawsak zel? ICL House atanga leiverh awmna thlen pawh a awl ai lem lo hle. Pindan inkara midway an tih thleng tur pawhin chhuah dan ang hriat phawt a ngai a. Chumi atang chuan in hnuai an lut thla anga leiverh pawh turin lian ver ve phawt a la ngai dawn zui. Midway kawngkhar lah supervisor chauhin a hawng thei si a, a chahbian mamawh a ni. Workshop atangin glue leh note powder a la a, chahbi thlalakna tur a buaipui ta. A thil tum hlawhtlinna tur chu inchhung bungraw pahnih inchawhpawlah chuan in nghat a ni. Vengtute nen Midway lamah an kal thla leh ta ngei a. Mark-a chuan a hman ruate dahin Supervisor chu a ko ta. Midway chu a zir em avangin Supervisor chuan a kawnghrehna ip khai chu a phelh ngei dawn tih Lance-a chuan a hria. Hmanhmawh takin kawngkhar chahbi thla chu a la nghal thuai a. Bati chuan chahbi thla chu han farh a, chumi thla mil turin thir thema a siam leh ta. Vengtu ten an hmuh a hlauh awm si a, ni hnih ngawt a bei nghe nghe a ni. a khil hrui ang. Chabi chu fuh tak maw? En chhin a ngai a ni. Can we go for a walk? Vengtu awmna chu a la buai thei. A lo hawi phei vaih chuan an kal tlang lai a hmu thei dawn. Lo buaipui a ngai dawn a. Chuvang chuan an zingah Charlie-a. an telh ve phah ta. Ruahmanna dan angin thil ala kal tluang zel, mahse chahbi ber chu. A lut thei tlat lo. Vengtu lah a lo chhuak dawn emawni. Eng hunah pawh a rawn hmu palh thei reng. Chutah chahbia lut thei ta hlova kawngkhar a hawn theih ta. Chahbi in kawngkhar an hawng thei ta a, in hnuaia an lut thla thei ta. chu erawh fimkhur a la ngai tho mai. Lei verh tur chuan inhnuai bang chhah tak chu chhutchhiat hmasak a la ngai cheu. Workshop atangin tubo an siam sa diam a. A chhut ri kan hriat vaih chuan vengtu ten ral khel dar an ti ri nghal ngei ang. Tumain an hre lo a nih hmel e. Lei chu a vai vut in lung a awm loh hmel leh ta zel. Mahse thui tak verh chu thil aw lai a ni. kher ang em? Hetiang hian hun an hmang ta. Zan dar sarih a inchhiar lai chuan an awm kim thap a. Inchhiar zawh ah Lance-a leh Mark-a chu midway lamah an kal a. Charlie-a'n guard a lo tibuai thin. I hear your mother makes a mean apple pie. An unbelievable apple pie. Is that true? Zandar kua inchhiar an nih leh hnu chuan pindan ah kalh khum an ni thin a. Mah kan lei a la ver avangin. Khuma muang takin Lance-a chuan lukham vel a siam thin. Tu pawhin lei chu verh sela, zing dar li hnua an pindan hawn a nih leh hunah an lo chho chauh thin. Zing dar nga ah chhiar an nih leh vangin chumi hma ngeia pindan kir leh chu ngai a ni. Chhum lo chat lova kar khat an ver hnu chuan steam tunnel bang chu an thleng ta. He brick leh lamah hian tui paihna pipe chu a awm a ni. A tukzanah Mark-a chuan a verh pawh ta a. an thaw veng hle tlan chhuah an tumna kawng khat chu an venta pang mai mahkhan minute sawm vel a verh hman tia lens a hlauh thawn a thleng ta tlat hetiang anga emergency inchhiar thut an neih hi chuan khum atanga thawh vek tur a ni a khum a mu anga A thianpa lantir nana lukham vel khuh bo mai a theih tawh lo. Mark-a chu bang an tauh tir bakah an ruahmanna zawng zawng a thlawn mai dawn a ni. Tih theih kawng khat chiah neiin a inhria. Mark-a chu inthiar anga lantir a tum a, vengtuten an rawn luh chilh hlauh erawh chuan chuti hlauh chu ni mai.

Vengtute an kal tlang ve mai chu Lensa pawhin maka ti hial zawk. Chumi zan chuan Mark-a chuan steam te a nel a lut thei ta. An tum dan ang zel a la ni. Tunah chuan an tlan chhuahna tur stage hnihna atan security gate zai chah dan an ngaihtuah leh a ngai. Lens-a chuan idea a nei leh ta. Trainer lirh theih a pump chu a thlawn a. Chutah chuan thil katna chu vuah a. A hman theih ngei dawnin a hria. A hnu zan eng emaw zah chu gate dan nan hun an hmang leh a. Kapa thir tha zet mai an han tan chhum leh ta mai chu an ni pawhin ma kan ti hle. Mahse bawlhhlawh paina an pawh dawnah. An buai deuh ta tlat. Chu lai gate chu a thir a dang bik a. Thir khauh ber mai chi a lo ni. An cutter siam chawp chuan a ngam ngang lo. Lung bang sut ang hlauh a ni. Leiverah Sazu ten an thil tih an hriat chhuah tir hma ngeiin engtin emaw an ti a ngai. Khawl chak zawk chu rei lian chi ang an mamawh a ni. Mahse, thir tanna hmanrua chu eng emaw bikah chauh hman thei a ni a. Supervisor-in uluk taka chhinchhiahin a pe chhuak thin chauh. Hey boss, can I get a sawzall to fix some of the lights? Tichuan, Lance-a chuan pindan pakhata thir lian tan nan tiin Supervisor chu a dil ta. Inhnuai lama kal ruk pui a tum a ni. In hnuaia thil repair tura an chhuk hmain thir tanna chu uluk takin hmanraw dang zinga a thuk ru ta ran a. An bungrua zawng zawng uluk takin vengtuten an enfiah leh a la ngai avangin an zam angreng hle. Vengtu ten thir tanna an hmuh vaih chuan thu an zawt ngei ang a, Supervisor hnenah an hruai kir leh anga an buai kher ang chu. Lance-a pawh thlan fim in a bual tan. An tum hlawh chham dawn ta ang hle. A thir tanna thu runa bag chu an khai hrang ta. Lance-a thin a phu dup dup mai. Chutah fing tak maiin fiamthu duh Charlie-a lo inrawlh thuai a. Tichuan enchiang mang loin an kaltir ta mai a, Lance-a a thaw huai. Lei hnuai luhna an thlen dawn laiin vengtute hmuh lova a chet zauh theih nan chhuan lam a siam ta a. An kal liam hnuah hmanhmawh takin a che ve ta nghal. A chhiat thuai thuai a ngai tih a hria. Darhniah inchhiarna a nan hman a ngai a ni. Mahni chauh a lei hnuaia a lo awm chuan insawi fiah ngaihna a nei dawn der lo. Bawlhhlawh paina bula gate chu a thleng a, kan chhuak tep a ti rilru mawlh mawlh. Rang taka a chhiat zung zung a, vengtu ten a awm lo tih an hriat hma a, a peih fel a ngai. Mahse thir chu a lo khawng em em mai a, pakhat tan tur pawhin dar kar chan ve lai hun a hmang. A chiai ang reng hle, pakhat tan chhung a rei a, a bengchheng em em mai bawk si. Lance Betrayal-a hi khawte takte Rockport apiang leh seilian a ni a. Rockport chu Michigan City a awm a ni a, Mel sawmnga vel va kal kha a ngai a. Khawte takte a ni a, a khua zawng zawng mihring chiang hi mi sangnga pawh an tling lo a ni. Sangthim zahnih sawm nga vel an ni a, chutiang lek chu nen ni hre chiang hlawm khawp ang. Tin, Rockport khaw tui liak a ni a, a tet lai tang rei hian mi zawmak deuh mai a neih chu. Thil siam hi thiam zung zung mai a ni, zirna engmah nei hran pa lo khan electric han siam tih te leh eng eng emaw motor chhia han siam tih te hi a thiam em em mai a, chutiang a mi ta lem tha chu ni a. A thianpa pakhat zo khu mate anga Tulhuna taxi khal a, a chang a zai ve leh mai a, a chang a ramhnuaia eng emaw han thlawr ve leh mai ang chi te pawh kha a ni mai thei a ni. Khatiang khan amah hi thil hrang hrang ti thiam mi kha a ni a. Tichuan he tan inah pawh hian mi sanghnih leh zahnih tang zingah hian workshop ah ani hian han han awm a ni a, Mark boruak te ho nen khan an thawk kho a, chutah pawh a thiam pawl, a thèm thiam pawl, welding a ngaih pawh ti mai thei, electric ka lo chhiat pawh a siam mai thei ang chi kha a ni tlat mai a ni. Chutiang taka mi thèm thiam chu a ni a, chahbi te pawh khati khan a thlan la an ti zung zung a, an siam ve leh mai te pawh a ni a. Tichuan he tan inah hian ni e. Mark Boer ate hi dam chhung tang tur an ni a, dam chhung tang tur a tih an ni, tualthau vanga tang an ni a. Charles Smith-a pawh hi tualthau vanga tang an ni a, chuvangin convict an ni a, dam chhung atang tur an ni a. Lance-a rawn luh ve hma pawh khan tlan chhuah chu an lo duh tawh a ni, anni pawh hian. Amaherawhchu Indiana State Prison atanga tlan chhuah ngaihna reng reng an hre lo. Amaherawh chu lens a rawn lut ve ta ti khan tlan chhuah duhna an nei ve hnu kha chuanin lens a ka thluak bur ber a rawn tanga tiang khan chahbin siam chawp a tin eng tin tin emaw thir han zai bun dan te zawng zawng leh khatiang khan a rual hman na ang vek khan ti khan a hma a tlan chhuah tum reng a ngaihna hre lo te pawh khan an rawn zui ve ta a ni a tunah hian lens a chu hruaitu pa berah tanga lens a hovin tlan chhuah kha ting khan an rawt thlu ta a ni.

Aquarium cheina chi hrang hrang kan kawl reng bawk e. Aquarium duh ang size kan siam sak thei reng a. Aquarium dawhkan, center table, kan siam thei reng bawk e. I in ngei ah kan rawn dah sak thei bawk che a ni. I ru chhung maw i ti kham kim turin sir ro a khawih rawh min pan ve rawh le. A tlukpui te ngaihtuah chuan phone man tlawm tak Android smartphone dang te nena khai khin dawl zo em em mai. Man tlawm taka i lei theih tur phone kan chhawp chhuah sak ta che. Lemon Pea series te hi rawn bel chiang ve teh le. Lemon mobiles reng reng te hi a specification ngaihtuah chuan a va tlawm em an ti thin. Mahse a chhia in a tun lai lo tihna erawh a ni miah si lo. Hei vang hian mi te a hip a, khawvel ah pawh phone hralh hnem ber top five ah a lang phat a der mai. Lemon smartphone te hi operate an nuam in processor chak tak leh ram chak tak a thuam an ni a, tin Android four point one Jelly Bean version te leh version thar tak tak an hman hlawm avang hian ngainat an hlawh leh zual a. a hmang tawh in chhir an la awm lo hi kan lawmna tizualtu a ni. Chu mai bakah Lemon Aspire A one phei chu khawvela a hmasa ber turin electromagnetic pen hman tir a ni a. He pen hmang hian mahni handwriting ngeiin sms pawh a thawn chhuah theih a ni. Lemon smartphone te hi battery backup, camera, front camera ten an thuam that em avang hian an zahpui awm loh hle.

Samsung TV hi a fiah a, a picture clear em em na chhan chu a pixel hi a sin that em vang a ni. Cable TV operator ten Samsung TV kher an thlan fo na chhan chu rang taka signal a man theih thin vang hi a ni. Tin, Samsung LCD hi a resolution a sang in picture quality a chung nung bik a. Movies file support a ngah bak ah operate a nuam em em bawk. Ram changkang zawk te pawh in a that em avang a hman uar bera an neih.

Bawi motor chu chhia law inti kan tih dawn. Lungai su, MS Motocare a awm lawm kan phone ange. MS Motocare ah hian car chi hrang hrang changkang tak tak hawh tur a awm bakah car bazar a ni nghal bawk e. Motor eng chi pawh kan siam thei a, motor engine hawn ngai lo a engine chhung tihfaina decarbonizing pawh kan ti thei e. Motor bang khuar tihmarna dent puller pawh kan nei bawk e. Motor number plate a pawng leh pawng loin kan siam thei a, sun control pawh kan bel nghal thei e. Engine oil chi hrang hrang leh spare parts a awm nghal bawk a, motor servicing na nuam tak leh customer te hahchawlhna hmun nuam tak a awm nghal bawk e. MS Motorcare, Company peng thlang zat Kawtthlan Mall Road ah rawn pan ve rawh le. Phone number, nine eight six two zero seven seven three four five. I tuchhuan thleng daih tur in leh la visak dawnin Premium Cement kher hmangang che. Mizoramah vawikhatna atan cement tha chung chuang Amrit Premium Plus Cement a rawn lut ta. Amrit Premium Plus Cement hian technology thar leh changkang, Extra Strong, CSH, gel technology an hman avangin concrete mix a rualin bonding a chak biak hle. CSH gel technology hian microscopic spores, Concrete tichak lo thintu hi a hnawh khat vek a, concrete a tichakin a tirintlak zual hle a ni. Fire resistant a nih avangin kang mi lakah pawh a him bik hle a ni. Ph value a vawn that bik avangin rod leh thir structure tui ek lakah a veng tlat bawk. Amrit Cement hi cement brand ang aiin a fitness a sanfal nal avangin up to ten percent in cement a hek lo bik. Amrit cement hi a char hma in hnathawh a hlawk bik hle. Cement chakna teh fung chi hrang hrangah kan chung nung hle bawk. Edge tar bag, laminated that chi, moisture proof leh temper proof hmang anih avangin cement a fresh bikin pawlh dal emaw buk tling lo a awm ve thei lo. Mizoram tan bik retail a hralh tur hian Amrit cement te hi bag enga pack a ni a, retail ah bag colour dang zawrh hi company dan kalh anih angin action lak theih a ni. Amrit Cement, The RCC Special. LP School zak thlir tute kan la let leh ta e. Ni, Indiana State Prison, Michigan City a jail tang pathum te chu tlanchhuan tum a ni a, Lance Betriele te, Charlie Smith te leh Mark Boyer te an ni. Lance Betriele chu hmeichhia pawng sual avanga tang a ni a, kum sawm thum chuang ila tang dawn a kum sawm pathum a tang tawh a. A thiante pahnih Charles Smith-a leh Mark Boer-a hi tualthah vanga convict tang an ni a, an nih phei chu damchhung tang tura ti an ni nghe nghe a ni. Tichuan tunah hian lei an verh zo tawh a, than seng nasa tawh khawp mai lei an verh zo tawh a, tin security gate an tih lei verh hnuaia khatianga thir gate, thir kawngkhar kha pahnih an tan chhe tawh a ni. A pathumna an la hma bak mek a ni a. Tin he tanin hi. An veng uluk em em mai a, kar tin hemi lei hnuaia gate te pawh hi veng tuina a en dik ziah kha a ni a, chuvang chuan chumi en dik hun a thlen hma ngeia an chhiat sawk sawk kha ngai dawn a ni. Tunah hian a pathumna tur a cut leh dawn mek a ni a, amah rawh chu kapa thir tha em em mai khan lo hmang a ni hetah hian a hma mi anga awlsam taka han cut theih kha a ni tlat lo. A thawm a ring bawk sia, a tih thuai thuai loh chuan inchhiarna an nei leh tep tawh sia, tang inchhiar rawh hun leh tep tawh si, chutah chuan a let chho leh hman a ngai a. A thawm a ring bawk si. A piah lawkah vengtu a awm bawk si. An tum hi an hlawh chham mai ang em? I thlir zel ang. Mahse Reese a lak a ngai tih a hria. Thirtanna chu a keng leh thei tawh a awm si lo. Tan kar thum hnuah a tan zo thei ta hram. Gate an tan chhum hnem ta hle. Vengtu ten an hre chhuak lo reng thei dawn lo. A hun a thleng ta, tlan chhuah a hun ta. Storm Drain chu dar kar ruk vela zawh chhuah theih an inring a, mahse eng nge lo awm ang an hre lo. Lo khaih lak palh ta se an pathum chuan an awk buai dawn. Tu emaw a luh hmasak a ngai a ni. Mark-a nen a lut hmasa tur thum an vawr ta. Mark-a chunga tla a. I share the email. Tichuan le an ngaihtuah uluk hle. Mark-a chu him takin chhuak ta se, engtin nge a rawn hrilh leh ang? Pindan pakhata phone an call ruka rawn hrilh turin an rel thlut a. Chumi hnuah chuan Lance-a leh Charlie-a te an chhuak ve thung dawn a ni. Michigan City-a. Pawisa khelhnaah Maka-te nen an inhmukhawm ang a, chutah chuan pawn lama an thianten kar an lo chhawp dawn a ni. Chhun darsuam pahniha inchhiarna neih zawh chuan Maka chu chhuah a tum dawn ta a.

Mah ka khumah mu ang deuhin puan a khuh leh ta. A ngaihtuahna a kal thui hle. Thil chhut hmaih an nei thei em? Mark-a chu bawlhhlawh paina pipe chhunga tang der thei. A pa hmu turin a chhuak thei ngei ang maw?

Zingdan nga inchhiarna neih zawh vel leh lensa te thian dun chuan lei verh an pan ve ta. Inchhiar leh hun chu zingdar sawma a ni dawn a. Tanin a hla thei ang bera chhuahsan nan darkar nga aia tlem hun an nei. Security gate an pelh lai te chuan an helh hawlh tawh khawp. Tui chhe paihna pipe an vak lut ta a. chu pipe chu a lian lo hle a inchi sawmhnih pali biala zau awr a ni a hmanhmawh taka vah a ngai bawk si an rilru a chi ai vaih chuan an buai der thei bawk tanin hnuaia hmun awl pakhat an thleng phei ta. Charlie-a chu a hah hle a, a pum rua lian si a. An kal zelna tur chu a thei ve zel ang emaw? An hma lawkah chuan an vah pheinia pipe ah U-bend ang pipe pakhat a awm a. Chu chu feet sawm pahnih vela sei niin gas bearer an tih tui hlira khat a ni a. Chu erawh li luh chunga an hleuh chhuah ngai dawn a ni. Chutah zet chuan kir leh theih a ni tawh lo. An thaw a chham a nih pawhin an thihpui a ngai dawn a ni. lens battery a la chu li luh chungin a rawn chhuak ta hlawl mai mak pawh a ti. Hun a ral zel avangin a thianpa Charlie a nghak thei lo va. a vah sawk sawk a ngai. Lamlian ten street an tih hnuaia storm drain hmun pui chu darkar thum hnua thleng ta hlawl mai. Chu lai hmun chu fit sawhnih laia zau a lo ni a, truck pawh a leng hal hal ang. He hun hi thla tam senga an lo beihna rah chu a ni. Ni eng a hmu ta. Khawvel zalen kum sawm hnua a vawi khat hmuhna a ni leh ta.

Seven forty five. We gotta go now. Blue chip casino an tih lut ta a. Mahse ma ka hmel reng an hmu lo.

A tir darkar sawm pahnih atanga sawmhnih pali chu hun pawimawh tak a ni tih a hria. Chumi chhunga an man lo a nih chuan hla te khu an thleng hman dawn tih a hria. An buai nghal chuk chuk hle. The three inmates began serving time at the Indiana State Prison in the late nineteen ninety s and had at least thirty years left on their sentences. It's unclear how the three breached security gate. Tan invengtu te pawn mak an ti a ni. A dik tak chuan US Marshal te pawh khan mak an ti. Indiana State Prison atanga khatianga an han mi pathum ngawt an han tlan chhuak thei a kha thil mak tak te pawh a ni a. Heta nin hi nia tanin upa tawh tak a ni a, Sanghaizariat sawmruka sak tan tawh kha a ni a, Sanghaizariat sawmruka an hawng tawh a ni. An hawn hnu hian ṭum hnih lai an lo ti zau leh tawh a, chutiang anga tanin maximum security an tih, venhimna uluk em em mai, wifing te, CCTV te leh khatianga kawng hrang hranga venhimna uluk em em mai kha a ni a, mipa awmna bik a ni nghe nghe a heta nin hi. Kum sanga zakua sawmhnih pakua khan khati laia bank rawktu lar em em bank thahnem tham tak lo rawk tawhtu John de Lengara kha he Michigan City-a Indiana State Prison-ah hian a lo tang ve vang tawh a ni a. Sanga zakua sawmthum pathuma ni kha chhuah lai lawk a ni a, chutianga a parole lai chuan chhuah lai lawk a nih lai chuan kha tanin ah khan silai lo engtin emaw lo thawn lut rû a ni. Chuvangin a hun laia misual pathum, misual em em mai te khan lo tlan chhuah phah tawh a. Harry Pierpoint a te, Charles Mackley a te leh Russell Clark a te an lo tlan chhuak tawh a ni. A hun lai chuan misual tha an ni. Tin, he tan inah vek hian hei Ku Klux Klan an tia chu chu misual pawl turu deuh mai an ni a. Chuta an Grand Dragons an tih mai DC Stephenson-a pawh kha kum sawm thum pakhat zeta lo tang ve tawh a ni a. Chuvangin tan inhming thang tak a ni he tan in hi. Tiin, Sangzuga sawmriatah khan tang tlan chhuak an la awm tawh vangin khami chang khan a vianhimna pawh hi uluk deuhin a let hnih a, uluk a thuam a nia, engkim mai kha let hnih vekin an vianhimna kha uluk em em mai a nia. Chutiang kara an ni pathumin guard ho hmuh miah loha lei verh an han verh a, chutah security gate an han ti chat leh a, chutianga tiin pipe te reuh teah mail kha mail fe mai an han vak kual a, tingkha pipe ah khan U bench a lo awm a tiang a, U ang deuh U ang a tia, Kul hi chu chu tui an dah khat vek a, chutah chuan an han li luh chhuak leh ta a ni a, hau tak em em mai a, khatiang an han tlan chhuak thei kha mak an ti a ni. Ama erawh chu an chhuak hi an zalen ta em em em engtin nge hun an hman? Thil zel ang. Police hlava zan khua a thing hmuna an bih ruk hnu chuan Lensa te thian dun pawh an chau ve hle. Lensa chuan Mark a a ngaihtuah a reng a. Engatinge a sawi anga a awm loh. An thian ni an hriat chuan Lance-a leh Charlie-a chu tlanchhuahna hmanruaah chiah a duh niin a hria a. A sawi angin Casino-a nghah a lo tum lo sa ran niin a ngai a. A ngaihtuah ngun poh leh a thin a rim hle.

Kawngpuiah car pakhat a lo ding a, a chhunga chuang chuan a rinhlelh hmel tlatin lens-a chuan a hria. hawi kir loh hram a tum a, mahse car chuan a zui zel tih a hre reng. A khaltu chuan a melh kar tih pawh a hria. Pen dawhsan an tum ngial a, a theih hauh lo. Car chu a ding tuar a. A kap duh tak tak mai ang em? Lance-a chuan, Min tlap a nih loh chuan min man lo vang a ti rilru ran a. Charlie-a man lai chu a hmu reng bawk. Police an lo kal belh hmain minute sawmhnih vel hun nei niin a inhria a. Win a hniak an chhui thei loh nan tui te a dai bar bar a.

An lo hnai tial tial. Police pakhat pheikhawk chu hmai bul lawkah a ding ta chat. Chu police chu han hawi chhuk sela chu thil a tawp vek ngei ang. thawk pawh a thu tha ngam lo a mitmu bak a chet ngam lo a ni ber

A tum ber chu a pa hmuh a nia, in lam pan a rilruk ta. Pawisa a nei tlem hle, mahse a daih theih a inring. An chenna hmun a thlen chuan a dang huiin a hria, kum sawm pathum a tang bova a hriatchian an veng chu a lo danglam tawh hle. Mi zawng zawng leh thil reng reng chuan an thlir thup ni hian a hria a, A rilru chuan, Ka tum ka hlen dawn a, ka pa ka hmu thuai dawn. Chumi hnu chuan engpawh ka chungah thleng se a pawi tawh lo, a ti. A twin a hal em avangin a tet lai atanga a dawr hriat hrang takah a lut a. Second rei lo teh ah a pa lo awm reng mai. Awih har a pawh ti zawk. Kum sawm pathum ral mah se a pa lan dan chu a theh nghil hauh lo. A bing mup mup a. A va pan hnai ta. Hei, Mister Newlawng ang chan.

Pawi a lo khawih tawhna zawng zawngah ngaihdam a dil a, a nu hnenah pawh a hmangaih thu a hrilh. A nu chuan police hnena inpe thuai turin a hrilh. You're probably right. I just don't know what to do. Tuna an inchhuahsan nghal turin. a thinlungah chu sawi tu awm tlat mai. Chu lai chu US Marshal ten an rawn zawn vat tur hmun a ni tih pawh a hria. Zan dar sawm pakhat leh minute sawmli chuan US Marshal chuan phone a dawng a, Lance Betrayal a chu a nu hnenah a awm mek tih an rawn hrilh a ni. Lance-a chuan khawnge ka kal chuan ang? Ka tan tan in lo a awm chuang lo a ti rilru.

An hre ru ve leh ta. Freeze! Hands behind your head. On your feet. On your feet now! Tunah chuan Lance Betrayal-a chu nikhat-a darkar sawmhnih pathum pindana khung tlat a ni ta a. Mahse a tlan chhuak chu man hla a ti tho tho. a pa hmuhin khawvela a thil hrilh duh ber a hrilh theih a, chu chu a hlu a tia a ni. A hnu thla hniah a pa chu a thi nghe nghe a ni. Umm, Lance Betrayal-a chu a tlanchhuah a hnu lak ak tikhan man ni leh mahsela a lungawi em em a ni. A chhan chu a ni kha chhuah hlen tum a ni lova, a tum bera chu a pa kha a thi tlep tawh a. A pa kha damlai ngeiin a inchhir thu te leh. a nuna siam that tawh tur te hrilh a a pangai dam dil a duh a ni. Chu chu a ti hlawh tling a, lungawi hle mai an man leh nghal a ni. Amah erawh chu tlan chhuah tak avang khan a hremna tlem a tihsaih a ni a, tlan hun chhung an pawt sei bakah tunah chuan amah chauhin ti khan pindan an khum ta a, midang nen a intlawh pawh thei tawh lo a, hma kha chuanin midang nen awmin television te an sa an nei a, tunah chuan amah chauhin ti khan nikhatah darkar sawmhnih pathum chhung an khung a, darkar khat chiah chhuak zalen ve ta chauh a ni. Tunah hian Indiana State Prison-a Lance Betrayal-a chu a la tang ran a ni. Awle kha ti zawng kha tun ṭuma LPS close-up kan thlir ho theih te chu a lo ni leh ta. Thlirtute inthlana vote tur ber i hre lo a nih chuan beng sikin ngaihtuah la i sihnat viau phei chuan a sen tur mai ang. Ṭha vek u le.